Nilqagħkom għas-47 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Bank of Valletta fejn se jiġu kkunsidrati u jekk xieraq jiġu approvati tliet riżoluzzjonijiet. Sfortunatament, minħabba ċ-ċirkostanzi straordinarji li qed ngħixu fihom, din is-sena rġajna ma stajniex niltaqgħu bħas-soltu. Minflok, il-laqgħa ġenerali annwali tal-Bank qiegħda ssir mill-uffiċċji tal-Bank of Valletta ġewwa l-House of Four Winds il-Belt Valletta, minn fejn qed nosservaw il-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa rigward il-Covid dsatax. Is-Segretarja tal-kumpanija infurmatni li hawn kworum u għalhekk nistgħu nibdew din il-laqgħa ġenerali. Nibda billi nispjega kif ser titmexxa din il-laqgħa. L-ewwel, jien se nagħmel indirizz qasir fejn se nitkellem dwar il-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp BOV u se nagħti aġġornament dwar l-ekonomija. Warajja, il-Kap Eżekuttiv, is-Sur Rick Hunkin, ħa jispjega f'aktar dettall ir-riżultati finanzjarji tal-grupp u jagħti aġġornament dwar il-pjan strateġiku tal-grupp. Wara, jien se nkun qed nagħti spjegazzjoni ta' kull riżoluzzjoni proposta filwaqt li s-segretarju tal-kumpanija se taqra kull riżoluzzjoni. Imbagħad, is-segretarju tal-kumpanija se taqra l-mistoqsijiet li ntbagħtu mill-azzjonisti u li jirrelataw mar-riżoluzzjonijiet proposti. filwaqt li jien se nwieġeb għall-mistoqsijiet li rċivejna. Il-vot fuq kull riżoluzzjoni se jkun qed jiġi mħabbar lejn l-għeluq ta' din il-laqgħa. Issa ngħaddu għar-recording tal-indirizz tiegħi u għall-indirizz tal-Kap Eżekuttiv warajja. Għaddew madwar sitt xhur minn meta l-aħħar indirizzajtkom waqt laqgħa ġenerali annwali. Tul ta' żmien relattivament qasir, iżda mhux nieqes minn avvenimenti sinifikanti għall-Bank tagħna. Il-pandemija Covid satax kompliet tħalli impatt fuqna aktar milli stennejna fil-bidu. Madanakollu, aħna kburin li żammejna sodi mal-impenn tagħna sabiex nifqgħu noffru s-servizzi lill-klijenti waqt li nkomplu nsostnu l-attività ekonomika f'dawn iż-żminijiet partikolarment diffiċli. L-ewwel prijorità tagħna kienet lej is-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati u l-klijenti tagħna. Madankollu, xorta sfajna milquta minn din il-pandemija b'diversi modi. F'punt partikolari, bl-iktar mod estrem. Aħna nibqgħu qrib il-familja u l-ħbieb tal-kollega tagħna li tlifna u oħrajn li ntlaqtu b'mod permanenti mill-pandemija. Il-Bank kompla jsaħħaħ l-isforzi tiegħu biex jipproteġi lilu nnifsu u lis-soċjetà Maltija kontra l-kriminalità finanzjarja. Din hija tabilħaqq prijorità nazzjonali biex issostni l-attività tas-servizzi finanzjarji fl-ekonomija tagħna, fejn l-isforzi sostanzjali li saru li għadhom għaddejjin huma mistennija li jiksbu riżultati importanti. Riflussjoni ta' dan huwa s-suċċess li kiseb il-Bank biex isostni l-korrispondenza fid-dollaru Amerikan. Kif diġà indikajt fil-laqgħa ġenerali annwali ta' qabel din, jeħtieġ aktar sagrifiċċju min-naħa tal-azzjonisti sabiex inkomplu nwittu t-triq għall-pagament ta' dividend stabbli. Punt importanti iżda mhux bilfors essenzjali għal dan, huwa li nsolvu l-każ ta' litigazzjoni fl-Italja, li fir-rigward tiegħu, il-Bank ikompli jsostni l-pożizzjoni legalit b'saħħitha u l-offerta lej konklużjoni ġusta u fl-anqas żmien possibbli. Bżonn ieħor, forsi aktar importanti wkoll, huwa li nerġgħu lura għal livelli ta' profitabilità iktar b'saħħithom u sostnuti li qed inħarsu lejhom hekk kif terġa' tikkarga l-attività ekonomika u speċjalment hekk kif nibdew naraw il-frott tal-istrateġija ta' trasformazzjoni li l-Bank nieda fl-aħħar xhur. Ir-riżultat ta' dan se jkunu servizzi ħafna iktar moderni lill-klijenti tal-Bank, filwaqt li titjieb l-effettività tal-ispejjeż ta' kif inwasslu s-servizzi tagħna lill-klijenti. Dan huwa l-pedament li fuqu huwa bbażat l-investiment fit-tul tiegħek fil-bank. Il-Bord jappoġġa bis-sħiħ u għandu kunfidenza fil-kapaċitajiet tat-tim eżekuttiv biex iwettaq il-miri ambizzjużi ta' din l-istrateġija. Filwaqt li nagħmlu ħilitna u nħarsu 'l quddiem lejn futur aħjar, Qegħdin ukoll inniedu numru ta' inizjattivi li permezz tagħhom il-Bank se jkun qed joffri valur aħjar lill-azzjonisti tiegħu. Nispera li dawn iservu bħala xhieda tar-rieda tajba tagħna biex nipprovdu l-aħjar servizz possibbli lill-komunità tal-azzjonisti tagħna. Ngħaddu issa għall-aġġornament dwar l-ekonomija fejn matul is-sena rajna tnaqqis bla preċedent fil-prodott gross domestiku ta' madwar seba' fil-mija f'termini reali. L-iktar setturi li ntlaqtu ħażin kienu, bla ebda sorpriża, dawk l-aktar dipendenti fuq it-turiżmu lejn pajjiżna u attivitajiet mhux essenzjali tal-bejgħ bl-imnut. L-iktar setturi vulnerabbli kollettivament raw tnaqqis ta' madwar 23 fil-mija fl-attività tagħhom. Dawn huma fost l-aktar setturi importanti għall-Bank f'termini tal-portafoll ta' self ta' kreditu għax jammontaw għal aktar minn terz tas-self tal-Bank fl-aħħar tal-2020. Sadattant, il-Bank qiegħed, b'mod l-iktar prudenti, iżid il-proviżjonament ħalli jkun kopert f'każ ta' eventwalitajiet negattivi f'dan il-qasam. Madankollu, kollox ma' kollox, l-ekonomija Maltija uriet reżiljenza notevoli għax-xokk li ġabet magħha l-pandemija, anke minħabba l-iskemi ta' appoġġ imnedija mill-Gvern li fihom il-Bank of Valletta kellu rwol ċentrali. Il-portafoll tal-kreditu tal-bank ukoll mhux qed ikollu impatti tant negattivi minn dan l-avveniment. Minkejja dan, huwa kruċjali li l-attività ekonomika terġa' lura għat-tkabbir fix-xhur li ġejjin sabiex jiġu evitati xokkijiet oħrajn. Filwaqt li nemmnu li llum qegħdin eqreb lejn tmiem il-pandemija milli ttamajna li nkunu fl-istess żmien is-sena l-oħra, jibqa' l-fatt li t-triq għall-irkupru ekonomiku għal ċertu setturi tan-negozju għadha fil-bidu tagħha. L-integrità tan-negozji kif ukoll tal-familji tibqa' waħda mill-iktar kwistjonjijiet importanti bħalissa. Madankollu, dawn iż-żminijiet għandhom jipprovduna wkoll b'opportunità tajba ħafna sabiex nagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-metodi tal-operat tagħna u nivvalutaw mill-ġdid il-mudelli tan-negozju u l-istrateġiji operattivi tagħna sabiex niżguraw li ladarba l-pandemija tkun għaddiet aħna nkunu ppreparati bl-aħjor mod għad-dinja ta' wara l-Covid. Inħarsu issa lejn il-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp BOV. Matul l-2020, il-prestazzjoni finanzjarja tal-bank sfat milquta b'mod l-aktar ċar mill-pandemija. Il-bank irreġistra qligħ qabel it-taxxa ta' ftit 'il fuq minn ħmistax-il miljun ewro, xprunat minn tnaqqis fid-dħul nett mill-imgħax. tnaqqis ta' dħul min-negozju tal-kards, iż-żieda netta fl-impairment charges u self li ma jirrendix, u żieda fl-ispejjeż tal-operat attribwibbli l-aktar għall-introduzzjoni ta' skema ta' rtirar kmieni, investimenti fil-ħiliet tal-impjegati kif ukoll id-deprezzament fuq is-sistema bankarja ewlenija tal-IT ġdida tagħna. Bħala riżultat, id-dħul fuq l-ekwità tal-bank wara t-taxxa naqas minn 6.2 fil-mija fl-2019 għal 1.3 fil-mija fl-2020. Filwaqt li dan huwa tnaqqis sinjifikanti minn sena għal sena, huwa konformi ma' dak tal-banek ewlenin f'pajjiżna li sal-lum ippubblikaw ir-riżultati tagħhom u, b'mod ġenerali, jibqa' iktar għoli minn dak tal-banek Ewropej tal-livell tagħna. Matul l-ewwel tliet xhur tal-2021, ir-riżultati finanzjarji tal-Bank kienu simili ħafna għal dawk tas-sena li għaddiet. Meta nħarsu 'l quddiem, tibqa' ovvjament ħafna inċertezza, għaliex il-veloċità li biha ħa jirkupraw l-ekonomiji se tiddetta kemm il-prestazzjoni tal-Bank kif ukoll kemm ħa ndumu biex nerġgħu niġu lura għax-xejriet tal-passat. Nerġa' ntenni, nemmen li l-bank tagħna, li huwa l-akbar bank fil-pajjiż, għandu l-potenzjal li jagħti redditi aħjar fuq medda itwal ta' żmien. F'dawn iż-żminijiet u ċ-ċirkostanzi ta' bħalissa, għandna numru ta' sfidi quddiemna, ninsab sodisfatt li l-Bank of Valletta baqa' profitabbli, likwidu u kapitalizzat b'mod qawwi, filwaqt li qiegħed ikompli jinvesti bis-sħiħ fil-kapital teknoloġiku u dak uman. It-twettiq b'suċċess tal-istrateġija tal-Bank se tkun fattur ewlieni għal dan is-suċċess. Id-diġitazzazzjoni tal-proċessi, l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-karta tal-bilanċ tagħna u t-titjib fl-esperjenza tal-klijent huma essenzjali biex niġġeneraw profitabilità aħjar fit-tul. Minn perspettiva iktar immedjata, ix-xenarju persistenti ta' rati ta' imgħax baxxi qed ikunu ta' sfida għall-mudelli tan-negozju bankarju mad-dinja kollha, u l-vijabilità ta' dawn is-servizzi b'hekk se tiddependi dejjem aktar fuq tariffi u miżati. Bħala l-akbar bank f'Malta, aħna impenjati li nkunu l-mexxejja tal-industrija tagħna u nieħdu deċiżjonijiet meħtieġa biex nissalvagwardjaw il-vijabilità tal-industrija għall-benefiċċju reċiproku tal-klijenti, l-azzjonisti, l-impjegati u l-ekonomija lokali inġenerali. Meta nħarsu 'l quddiem, Il-Bank huwa impenjat li jnaqqas il-livell ta' sussidjar ta' ċertu servizzi tiegħu permezz ta' servizzi oħrajn, u jimpenja ruħu li jintroduċu struttura ta' tariffi li tirrifletti l-ispejjeż sottostanti fuq servizzi partikolari. Fl-istess ħin, il-Bank jintrabat li joffri alternattivi diġitali, li ħafna drabi huma soluzzjonijiet arħas, iktar siguri u iktar effiċenti għall-klijenti tagħna. Il-Bank dalwaqt se jintroduċi charter tal-klijenti li se jirregola l-introduzzjoni u r-reviżjoni tal-ħlasijiet u miżati. Iċ-charter se jiżgura li dawn il-ħlasijiet u charges huma konformi ma' numru ta' prinċipji stabbiliti, li jinkludju s-salvagwardja ta' klijenti vulnerabbli, l-effettività ta' tariffi speċifiċi, u jekk it-tariffa mhijiex konformi ma' għanijiet oħrajn tal-Bank. Dan iċ-charter se jkun qed ukoll iħares lejn kif l-introduzzjoni ta' charges ġodda tkun komunikata lill-partijiet interessati kollha biex jiġi żgurat li daw jifhimhom sew kulħadd. B'hekk il-Bank mhux biss isostni l-qligħ tiegħu imma fuq kollox se jkun qed iressaq lill-klijenti tiegħu b'esperjenzi ta' servizzi mtejba u iktar effettivi, speċjalment f'dak li hu tul ta' ħin li jkun hemm bżonn biex dal-klijenti jaċċessaw is-servizzi tagħna. Kelmtej dwar dividend. Kif diġà spjegajna f'komunikazzjonijiet oħra fil-passat, ir-regolaturi mhumiex qegħdin jirrakkomandaw id-distribuzzjoni ta' dividendi għalissa. Sabiex jiġi żgurat li l-bank ikun qiegħed f'pożizzjoni tajba biex jissodisfa d-dimanda għolja fuq il-kapital u jappoġġa l-ekonomija lokali sa tmiem il-pandemija. Il-Bank għandu l-għan li jerġa' jibda jħallas id-dividendi ladarba l-inċertezzi li ninsabu fihom minħabba l-pandemija u l-każ Deulmar jiġu solvuti, u l-profitabilità sostenibbli tiġi żgurata permezz tal-implementazzjoni tat-trasformazzjoni. Biex nagħlaq, nixtieq nirringrazzjakom tal-appoġġ kontinwu tagħkom lejn il-Bank. Is-sagrifiċċji tagħkom, flimkien mad-dedikazzjoni u x-xogħol iebes tal-impjegati tal-Bank, it-tim eżekuttiv u l-kollegi tiegħi fuq il-Bord, qed jiżguraw li l-Bank of Valletta wasal f'punt fil-mixja tiegħu 'l quddiem u jittrasforma lilu nnifsu. Flimkien se naslu sabiex il-Bank ikun lest għall-isfidi li jsib quddiemu tul is-snin li ġejjin. B'hekk nirringrazzjakom u issa nintroduċi lill-Kap Eżekuttiv tagħna, is-Sur Rick Hunkin, sabiex jagħmel l-indirizz tiegħu.

Nistieden lis-Segretarju tal-kumpanija biex taqra l-avviż lill-azzjonisti.
L-azzjonisti qegħdin jiġu notifikati li s-47 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Bank of Valletta, il-kumpanija, li ser issir b'mod virtwali nhar il-Ħamis 20 ta' Mejju 2021 fl-għaxra ta' filgħodu, bil-għan li jiġu kkunsidrati u, jekk jinħass xieraq, jiġu approvati r-riżoluzzjonijiet kif elenkati fl-avviż li ntbagħat lil kull azzjonist, fit-28 t'April 2021. Billi r-riżoluzzjonijiet ser jinqraw kollha qabel ma jitħabar ir-riżultat, it-tliet riżoluzzjonijiet qegħdin jittieħdu bħala moqrija. B'ordni tal-Bord, Ruud Spiteri Longhurst, Segretarju tal-Kumpanija, 28 t'April 2021.
L-ewwel riżoluzzjoni titlob l-approvazzjoni għall-profit and loss account u għall-balance sheet għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020 u għar-rapport tad-diretturi u tal-awdituri li qed jiġu ppreżentati għall-approvazzjoni tal-laqgħa. Issa naraw ir-recording tal-qari tar-rapport tal-awdituri.
Għeżież azzjonisti, insellmilkom. Għal sena oħra ġejna appuntati minnkom l-azzjonisti biex inwettqu l-audit fuq il-kontijiet finanzjarji għas-sena 2020. Bħas-soltu minħabba t-tul tar-rapport tal-awdituri, sejjer nagħmel sintesi

u li tinkludi temi ewlenin fl-audit tagħna. Din is-sezzjoni tispjega għaliex dawn it-temi huma daqshekk ta' importanza għall-audit, imma iżjed minn hekk, ngħidu kif indirizzajniehom fl-audit tagħna. Il-għan ta' din is-sezzjoni hu biex jitfa' dawl fuq in-natura tax-xogħol li jsir mill-awditur u mhux b'xi mod jew ieħor nikkwalifikaw l-opinjoni jew nimmodifikaw ir-rapport tagħna. It-temi ewlenin fir-rapport ikopru provvedimenti għal telf fuq il-loans u provvedimenti oħra ġejjin mil-litigazzjoni kontra l-grupp. Apparti milli nkopru l-accounts fl-inkarigu tagħna, aħna naqraw ukoll l-informazzjoni l-oħra kollha li tkun fir-rapport annwali, fosthom iċ-Chairman's Report u d-Directors' Report. u nikkonsidraw jekk din l-informazzjoni hix konsistenti mal-kontijiet finanzjarji u ma' dak kollu li nkunu sirna nafu waqt il-proċess tal-audit. Ir-rapport ikompli biex jagħti deskrizzjoni ddettaljata tar-responsabbiltajiet tad-diretturi u dawk tagħna bħala awdituri, illi sostanzjalment ma nbidlux minn dawk ta' qabel, simili għar-rapport li nħareġ is-sena l-oħra insibu referenza għar-rapport tad-diretturi u l-opinjoni tagħna fuq jekk dan ir-rapport ġiex preparat skont il-liġi tal-kumpaniji u jekk sibniex żbalji materjali f'dan ir-rapport. F'dan ir-rigward u fl-opinjoni tagħna, ir-rapport tad-diretturi ġie ppreparat skont il-liġi u ma sibna l-ebda dikjarazzjoni skorretta materjali fir-rapport. Ir-rapport tagħna jinkludi wkoll opinjoni fuq jekk il-bank żammx mar-regola tal-Companies Act u tal-Banking Act. Fl-aħħar nagħlaq billi naqra opinjoni, l-opinjoni fuq l-accounts li tinstab fil-bidu tar-rapport. Aħna eżaminajna r-rapport fi, ir-rapporti finanzjarji ta' Bank of Valletta plc u tal-grupp li tiegħu l-bank huwa l-parent, li jikkomprendu l-karta tal-bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2020 u r-rapport tal-introjtu, ir-rapport tat-tibidliet fl-ekwità u r-rapport tal-flussi tal-flus għall-perjodu li ntemm dakinhar, u noti li jinkludu sommarju tal-accounting policies l-iżjed sinifikanti u informazzjoni spjegattiva oħra. Fl-opinjoni tagħna, r-rapporti finanzjarji jippreżentaw b'mod veru u ġust Fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Grupp u tal-Bank fil-31 ta' Diċembru 2020 u l-prestazzjoni finanzjarja tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għall-perjodu li ntemm dakinhar skont l-istandards internazzjonali ta' rappurtaġġ finanzjarju kif adottati mill-Unjoni Ewropea u tħejjew kif suppost kif mitluba mid-dispożizzjoni tal-Atti tal-1995 dwar il-Kumpaniji u tal-Att tal-1994 dwar il-Kummerċ Bankarju u fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Grupp skont l-Artiklu 4 tar-Regola tal-AES. Grazzi.
Nistieden lis-Segretarju biex taqra l-ewwel riżoluzzjoni. L-ewwel riżoluzzjoni, illi l-kont tal-qligħ u telf u l-karti tal-bilanċ għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020 kif ukoll ir-rapport tad-diretturi u l-awdituri għall-istess perjodu jiġu hawnhekk riċevuti u approvati.
It-tieni riżoluzzjoni titlob l-approvazzjoni għall-ħatra ta' KPMG Malta flimkien ma' KPMG LLP UK bħala awdituri. Nistieden lis-Segretarju biex taqra t-tieni riżoluzzjoni. It-tieni riżoluzzjoni Illi l-ħatra mill-ġdid ta' KPMG Malta flimkien ma' KPMG LLP UK bħala awdituri tiġi hawnhekk approvata u l-Bord tad-Diretturi jiġi hawn awtorizzat sabiex jistabbilixxi r-rimunerazzjoni tagħhom.
It-tielet riżoluzzjoni tikkonċerna r-rapport tar-rimunerazzjoni tad-Diretturi.

Kapitlu Tnax tal-Listing Rules jirrikjedu wkoll li dan ir-rapport ta' rimunerazzjoni tad-diretturi jkun approvat mill-azzjonisti. Għaldaqstant, il-Bank qed jitlob l-approvazzjoni ta' l-azzjonisti tar-rapport ta' rimunerazzjoni hekk kif stabbilit fir-rapport annwali tal-Bank għas-sena finanzjarja 2020.

Ngħaddu issa għall-ħatra ta' diretturi. Matul il-laqgħa ġenerali annwali tal-2020, it-tliet postijiet vakanti għal diretturi mhux eżekuttivi tal-Bord baqgħu vakanti. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 28.2 tal-Artikoli tal-Assoċjazzjoni tal-Bank, Terz tad-diretturi mhux eżekuttivi tal-Bank għandhom jirtiraw fil-laqgħa ġenerali annwali. L-iktar tliet diretturi li ilhom fil-kariga għandhom jirtiraw matul il-laqgħa ġenerali annwali tal-2021 huma Alfred Lupi, li nħatar fil-Bord f'Diċembru ta' l-2015 u t-tnej minn daw li ġejjin, Anita Mangion, Antonio Piras u Steve Agius, li t-tlieta li huma ġew appuntati fl-istess jum jiġifieri s-sittax ta' Diċembru 2016.

Tnejn minn dawn is-sitt postijiet vakanti, jiġifieri Anita Mangion u Antonio Piras, huma maħtura miż-żewġ azzjonisti kwalifikanti tal-Bank, skont l-Artikolu 25 tal-Artikoli tal-Assoċjazzjoni. F'dan ir-rigward, Il-Bank irċieva l-kandidati rakkomandati miż-żewġ azzjonisti kwalifikanti u kemm Anita Mangion u kif ukoll Antonio Piras ġew konfermati mill-ġdid biex jerġgħu jinħatru bħala diretturi mhux eżekuttivi mill-Gvern ta' Malta u Unicredit SpA rispettivament. Sa fejn kienu kkonċernati, l-erba' postijiet vakanti l-oħra, fis-26 ta' Jannar 2021, il-Bank ħareġ sejħa għal persuni interessati li jixtiequ jissottomettu n-nomina tagħhom għall-ħatra ta' diretturi mhux eżekuttivi fuq il-Bord skont l-Artikolu 25 tal-Artikoli tal-Assoċjazzjoni. Il-Bank irċieva sitt nominazzjonijiet validi għall-ħatra ta' diretturi, li tnejn minnhom ġew sussegwentement irtirati. Peress li kien hemm nominazzjonijiet daqs kemm kien hemm postijiet vakanti, u billi n-nominati kollha kienu meqjusa mill-Komitat ta' Nominazzjonijiet u Governanza tal-Bank bħala kompetenti u idonei biex jaġixxu bħala diretturi mhux eżekuttivi tal-Bank, mhix se ssir elezzjoni. Il-persuni nominati, jiġifieri Kevin Borg, Elizabeth Camilleri, Alfred Lupi u Gottfried Swain se jinħatru awtomatikament bħala diretturi mhux eżekuttivi matul din il-laqgħa ġenerali annwali. Il-ħatriet ta' Kevin Borg, Elizabeth Camilleri u Gottfried Swain huma soġġetti għal approvazzjoni regolatorja. Id-diretturi eżistenti kollha dawk eżekuttivi u mhux eżekuttivi, se jibqgħu fil-kariga skont l-Artikoli tal-Assoċjazzjoni. Għalhekk, b'effett mill-20 ta' Mejju 2021, il-Bord ta' Diretturi se jkun magħmul mid-diretturi li ġejjin, Cordina Gordon, Chairman, Agius Stephen, Borg Kevin, Borg Miguel, Bugeja Diane, Camilleri Elizabeth, Grech James, Hankin Rick, Lupi Alfred, Mangion Anita, Mifsud Alfred, Piras Antonio, Swain Godfrey. Ngħaddu issa biex nirrispondu għall-mistoqsijiet li rċevejna mingħand l-azzjonisti. Irċivejna numru ta' mistoqsijiet mingħand uħud mill-azzjonisti tagħna. Is-Segretarju tal-kumpanija se tkun qed taqra l-mistoqsijiet filwaqt li jien se naqra t-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet. Se nipprovdi tweġiba ġenerali għall-mistoqsijiet li għandhom l-istess kontenut. Rapport bit-tweġibiet tal-mistoqsijiet mibgħuta mill-azzjonisti se jkun ukoll qed jittella' fuq il-websajt tal-Bank. Ngħaddu għall-ewwel mistoqsija. Il-Bank irċieva numru ta' mistoqsijiet relatati mal-fatt li l-Bank ilu ma jqassam dividendi fi flus minn Mejju tas-sena 2018 li kienu dwar dividend tas-sena finanzjarja 2017.
Jien u l-Bord li qed immexxi nifhmu u naqsmu magħkom l-azzjonisti d-diżappunt għan-nuqqas ta' tqassim ta' dividendi fi flus. Kif spjegajt qabel fid-diskors tiegħi, il-Bank għandu l-għan li jerġa' jibda jħallas id-dividendi ladarba l-inċertezzi li ninsabu fihom minħabba l-pandemija u l-każ Deilimar jiġu solvuti, u l-profitabilità sostenibbli tiġi żgurata permezz tal-implementazzjoni tat-trasformazzjoni. Id-deċiżjoni li għas-sena finanzjarja 2020 il-Bank ma jħallas dividendi hija wkoll konsistenti mar-rakkomandazzjonjiet tal-Bank Ċentrali Ewropew li minħabba l-inkwiet ekonomiku li ġabet magħha il-COVID-19, il-banek ma jħallsux dividendi għas-sena finanzjarja 2020. Niżgurakom li l-Bord, flimkien mat-tim eżekuttiv, studja bir-reqqa l-kwistjoni ta' tqassim ta' dividendi, kif ukoll ta' mezzi oħra li jistgħu jiġu kkunsidrati għall-ġid tal-azzjonisti, b'ħarsitna wkoll fuq il-prezz tal-isma fis-suq. Dan kollu seħħ fil-kuntest tal-ippjanar u l-immaniġġjar tal-kapital tal-Bank. B'konsultazzjoni mar-regolaturi, wasalna għall-konklużjoni illi d-deċiżjoni kif ittieħdet hija l-aħjar triq biex niżguraw is-saħħa finanzjarja tal-Bank bħalissa u r-ritorn kemm jista' jkun malajr lejn tqassim ta' dividendi sostnut għat-tul ta' żmien. Infakkarkom li b'riżultat ta' din id-Deċiżjoni, il-proviżjonamenti li l-Bank għamel tul is-sena kienu b'saħħithom sew, u dan se jkun ta' ġid kbir għall-Bank u għall-azzjonisti tiegħu fis-snin li ġejjin.
Il-Bank irċieva numru ta' mistoqsijiet rigward it-tnaqqis fil-prezz tal-isma tal-Bank.
Il-prezz tal-isma tal-Bank huwa stabbilit skont il-forzi tas-suq fuq il-Borża ta' Malta. Ta' min jinnota li l-valur tal-kapitalizzazzjoni tas-suq għall-Bank of Valletta huwa inqas minn nofs il-valur nett tal-assi fuq il-karta tal-bilanċ, Dan jirrifletti s-sitwazzjoni ġenerali fis-swieq kapitali f'Malta u bnadi oħra, il-karatteristiċi speċifiċi tas-suq tal-isma f'Malta u ħwejjeġ oħra fosthom ir-riskji li qed jiffaċċja l-bank u l-kapaċità tiegħu li jħallas dividendi f'dan iż-żmien.
Mistoqsija oħra kienet tgħid hekk, Għalfejn id-diretturi, bħala ġest ta' solidarjetà mal-azzjonisti, ma rrinunzjawx għar-rimunerazzjoni tagħhom għas-sena 2020?
Id-diretturi fuq il-bord għandhom responsabilità personali sostanzjali minħabba d-daqs tal-bank u l-kumplessità tal-organizzazzjoni u l-ambjent regolatorju li jopera fih il-Bank. Ngħidilkom ukoll li d-diretturi jagħtu medja ta' mill-inqas għaxar sigħat fil-ġimgħa bħala xogħol lejn il-Bank u li fil-każ tiegħi titla' għal 30 siegħa fil-ġimgħa. Huwa fl-aqwa interess tal-azzjonisti li l-Bord iħaddan fih nies ta' kompetenza, esperjenza u integrità b'ħiliet li mhux lakemm taqbad u ssibhom fir-realtajiet tas-suq tax-xogħol tal-lum. Il-persuni li jservu bħala diretturi jridu jkunu approvati minn regolaturi f'Malta u barra u jibqgħu taħt l-iskrutinju tagħhom. Niżgurakom li ma kinitx ħaġa faċli li nippreżentaw ruħna quddiemkom illum bord fejn il-postijiet kollha issa huma mimlija persuni kapaċi għal din il-kariga. Dan speċjalment meta wieħed iqis li r-remunerazzjoni li dan il-bord qed joffri żgur mhijiex fost l-aktar attrajenti, la f'pajjiżna u wisq inqas barra minn xtutna. Minkejja dan il-fatt u d-diffikultajiet li jġib miegħu, m'aħniex qed naħsbu biex nitolbukom li ntejbu r-remunerazzjoni tal-Bord qabel ma jasal żmien aktar propizju. F'dan il-kuntest, Bord li jaħdem bla ħlas żgur mhuwiex fl-aqwa interess tal-azzjonisti.
Għalfejn il-ħlas ta' bonus lill-impjegati ma jkunx marbut mal-ħlas ta' dividendi lill-azzjonisti u mal-prezz u mal-valur tal-isma?
Fid-dinja tal-kummerċ, l-azzjonisti u l-impjegati għandhom rwoli komplementari imma differenti. Il-ħlas lill-impjegati għandu jirrikonoxxi l-isforzi tagħhom, speċjalment fi żminijiet diffiċli. Il-ħlasijiet lill-azzjonisti jirriflettu d-dħul lejn il-kapital li jkun affettwat mir-riskji tan-negozju, inklużi dawk li ħadd ma għandu kontroll fuqhom, kemm fi żminijiet tajba kif ukoll dawk ħżiena bħal dawk li għaddejjin minnhom bħalissa. Il-Bord u t-tim eżekuttiv huma grati lejn l-impjegati tal-Bank li fil-maġġoranza kbira tagħhom urew impenn u dedikazzjoni lejn ix-xogħol u li marru lil hinn minn dak li kien mistenni minnhom f'dawn iż-żminijiet ta' diffikultà kbira. Dawn l-istess impjegati huma wkoll il-kapital uman li fuqhom irid jinbena l-futur tal-Bank. Huwa importanti li l-Bank jibqa' fost l-aqwa postijiet fejn tibni karriera f'pajjiżna. Għaldaqstant, il-ħlas ta' bonus lill-impjegati għandu jkun marbut mal-prestazzjoni tal-impjegat u jekk l-impjegat jilħaqx jew le t-targets li jingħata fil-bidu tas-sena, u mhux mal-ħlas tad-dividendi lill-azzjonisti jew mal-prezz jew valur tal-isma tal-bank. Meta nikkunsidraw dan kollu, Żgur li huwa fl-aqwa interess tal-azzjonisti li l-impjegati jiġu rikonoxxuti permezz ta' bonus xieraq għall-isforzi tagħhom, li anke seta' kien aħjar kieku l-livell ta' qligħ kien jippermetti.
Għal liema raġuni l-Bank għażel li jingaġġa uffiċjali barranin għal pożizzjonijiet ta' top management u jagħtihom pakkett ta' salarju għoli? Saru tentattivi biex jiġu identifikati persuni Maltin li għandhom il-kwalifiċi meħtieġa biex jimlew dawn ir-rwoli?
Meta l-Bank jiġi biex jingaġġa individwi għal ċertu rwoli għoljin tal-management, il-Bank ma jibbażax l-għażla tiegħu fuq in-nazzjonalità tal-individwu. Il-Bank jikkunsidra diversi fatturi li jwassluh biex ifittex u f'suq tax-xogħol ferm kompetittiv fejn il-ħiliet bżonnjużi huma skarsi jagħżel il-persuni għal rwoli ta' mpenn u responsabilità kbira, fosthom dawk li għandhom ukoll bżonn tal-approvazzjoni tar-regolaturi. Il-kwalifiċi, l-esperjenza u kompetenzi b'saħħithom ta' leadership u personalità huma essenzjali f'dawn ir-rwoli. Minħabba n-natura komplessa tal-industrija finanzjarja u t-trasformazzjoni li l-bank għaddej minnha bħalissa, il-fatt li persuna jkollha esperjenza relevanti fuq livell internazzjonali jkompli jtejjeb il-kredenzjali u jagħmilhom iktar robusti għar-rwoli li jkunu meħtieġa fil-bank.
Irċivejna mistoqsija relatata mar-riżoluzzjoni numru tnejn rigward l-awdituri, li jekk bil-vot tal-azzjonisti, il-bank qiegħed jingħata dritt li jħallas lill-awdituri kemm irid bħala rimunerazzjoni, bħala fees.
Ir-remunerazzjoni tal-awdituri esterni tal-bank tirrifletti ħlas xieraq li joħroġ minn kuntratt ta' servizz li jkun hemm bejn il-bank u l-awdituri.
Irċivejna wkoll diversi mistoqsijiet marbutin mal-litigazzjoni li għandu l-bank dwar il-każ Deunimar. X'inhi l-pożizzjoni preżenti tal-Bank rigward il-każ Deulimar li qed jinstema' quddiem il-Qorti fl-Italja? Il-Bank għandu indikazzjoni meta dan il-każ ser jingħalaq? Għalfejn il-Bank lest li jħallas ħamsin miljun ewro biex jagħlaq il-każ jekk il-Bank huwa konvint li t-talba tal-kuratela hija bla mertu? Il-Bank ħa passi dixxiplinarji kontra xi uffiċjali tal-Bank li kienu involuti f'dan il-każ? U l-Bank Ċentrali Ewropew huwa infurmat dwar l-iżviluppi li jsiru f'dan il-każ?
S'issa, il-każ Deolimar, kif nafu, għadu ma ġiex riżolt. Dan il-każ huwa wieħed ta' importanza kbira għall-Bank. Abbażi ta' diversi pariri legali li kiseb il-Bank, anke riċentement minn esperti tal-liġi fl-Italja, Il-Bank jibqa' konvint li t-talba marbuta mal-każ Deilimar hija waħda bla mertu. Il-Bank qed jagħmel diversi sforzi biex jassigura li jkollu smigħ xieraq u indipendenti quddiem it-Tribunal f'Torre Annunziata. Barra minn hekk, il-Bank qed ikompli jesplora diversi possibilitajiet kif jista' jirriżolvi dan il-każ, inkluż billi għamel offerta ta' ħlas lill-parti l-oħra li m'offerta s'issa għadha ma ntlaqgħetx. Il-każ quddiem it-Tribunal ta' Torre Annunziata għadu għaddej u l-bank m'għandux indikazzjoni meta t-Tribunal se jagħti d-deċiżjoni dwar dan il-każ. Il-bank ser ikompli jaħdem qatigħ sakemm dan il-każ jingħalaq mingħajr dewmien żejjed, konxju tal-fatt li dan id-dewmien qiegħed ixekkel lill-bank minn opportunitajiet ta' aktar tkabbir u investiment u sabiex ikun jista' jerġa' jibda jitqassam id-dividend lill-azzjonisti. Il-Bank iżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u r-regolaturi bankarji tiegħu kontinwament aġġornati bi kwalunkwe żvilupp li jkun għaddej f'dan il-każ. Il-Bank ma jistax jagħti dettalji fuq kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja li seta' ħa kontra xi wħud mill-impjegati tiegħu fir-rigward ta' dan il-każ.
Il-Bank irċieva mistoqsija dwar il-livell ta' due diligence li kien għamel fir-rigward ta' ċertu faċilitajiet kbar li ta il-Bank fil-passat.
Il-Bank, kif nistgħu lkoll nifhmu, huwa marbut minn prinċipji stretti ta' kunfidenzjalità fil-konfront tal-klijenti tiegħu u ma jistax joħroġ fil-pubbliku dettalji dwar relazzjonijiet li huwa għandu mal-klijenti. Minkejja dan, il-Bank jixtieq jassigura lill-azzjonisti tiegħu li josserva, b'mod l-iktar rigoruż, l-obbligazzjonijiet li joħorġu minn diversi liġijiet u regoli f'dawn is-sitwazzjonijiet. Barra minn hekk, f'dawn l-aħħar xhur sar titjib importanti ħafna fl-aspett ta' strutturi ta' governanza ġewwa l-Bank u fil-ġlieda tal-Bank kontra r-reati finanzjarji b'konformità mal-qafas regolatorju li dejjem qiegħed jevolvi.
Kemm qed tisswih lill-Bank il-formolazzjoni u l-implimentazzjoni tal-istrateġija BOV 2023? F'liema stadju qiegħed il-Bank f'dan il-proċess u x'inhuma l-prospetti tal-futur f'dan ir-rigward?
Fl-aħjar interess tal-azzjonisti, il-Bank kontinwament jinvesti u jaġġorna s-sistemi tiegħu sabiex iħares l-obbligazzjonijiet regolatorji tiegħu u jadatta għall-bżonnijiet li dejjem jevolvu tas-suq. F'dan il-kuntest, il-Bank qed jippjana investiment annwali ta' madwar tletin miljun ewro fis-sena għal dawn il-ftit snin li ġejjin. L-istrateġija tal-Bank hi li jinvesti b'mod integrat u fit-tul f'sistemi diġitali biex itejbu l-effiċenza u l-esperjenza tal-klijenti tagħna. Peress li wħud minn dawn l-oqsma huma ġodda għall-Bank, kellna ningaġġaw speċjalisti li jgħinuna fl-implementazzjoni ta' ċerti oqsma tal-istrateġija. Fl-istess ħin qed inkomplu ninvestu fin-nies tagħna permezz ta' aktar żvilupp u taħriġ. Qed nistennew li l-Bank se jibda jgawdi l-frott ta' dawn l-investimenti matul din is-sena. L-ispiża ta' din l-istrateġija mistennija li tkun irkuprata fuq medda ta' bejt tlieta u ħames snin u dan minkejja l-ambjent diffiċli li qed noperaw fih. Teb inżid li skont il-kuntratti tal-implementazzjoni ta' din l-istrateġija, ammont sew mill-ispejjeż li l-Bank qed jidħol għalihom se jkun qed jitħallsu biss jekk ir-riżultati u l-objettivi ta' dawn l-investimenti jkunu milħuqa.
X'inhuma s-sistemi ta' governanza li jirregolaw l-ingaġġar ta' konsulenti? U l-Bank kif jevita sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess?
Kif spjegajna meta tkellimna dwar l-istrateġija ftit ilu, il-Bank jeħtieġ li jagħmel tibdiliet sostanzjali fuq is-sentej tlieta li ġejjin. Fejn possibbli, il-Bank jipprova dejjem juża riżorsi interni tiegħu u jiżviluppa kapaċitajiet interni sabiex jilħaq l-għanijiet stratediċi quddiemu. Madankollu, minħabba l-kobor ta' din il-bidla u l-oqsma ġodda li fihom il-Bank irid jimraħ kemm jista' jkun malajr, ikollna ningaġġaw kapaċitajiet addizzjonali li jżidu mar-riżorsi tagħna u li jgħinu lill-Bank jimplementa l-istrateġija b'suċċess. Meta jkollna bżonn nieħdu deċiżjoni rigward riżorsi, il-Bank jikkunsidra dawn il-fatturi. L-ewwel, nistgħu nutilizzaw ir-riżorsi interni eżistenti? Imbagħad, nistgħu nħarrġu malajr riżorsi eżistenti sabiex naslu għall-iskopijiet tagħna? Jekk ir-risposta għal dawn il-mistoqsijiet tkun le, nippruvaw ningaġġaw nies mis-suq lokali. Jekk ma jirnexxilniex, insibu malajr ir-riżorsi li nkunu neħtieġu mis-suq lokali, infittxu barra minn xtutna għal kapaċitajiet u riżorsi adegwati. Minħabba l-bżonn li naġixxu b'ħeffa u fuq ċertu skala, Kellna nissupplimentaw ir-riżorsi interni eżistenti u anke dawk ippjanati b'konsulenti esterni. Il-Bank isegwi proċess rigoruż li jwassal għall-għażla u l-ingaġġar tal-konsulenti kollha, irrispettivament jekk dawn ikunux individwi jew ditti internazzjonali speċjalizzati. Dan il-proċess jirrikjedi indipendenza u f'każ ta' kuntratti kbar ikun hemm ukoll l-approvazzjoni tal-Bord tad-Diretturi. Biex ikollna assigurazzjoni li ma jkunx hemm konflitt ta' interess fl-għażla ta' konsulenti, l-Audit Committee tal-Bord iħares lejn arranġamenti ta' kuntratti ma' konsulenti, u kien dejjem sodisfatt li ma kien hemm l-ebda konflitt ta' interess f'xi għażla partikolari. Tajjeb ukoll ngħidu li l-konsulenti huma kollha mogħtija objettivi speċifiċi. Ħafna drabi dawn jiġu ngaġġati fuq kuntratti li l-bank jista' jittermina billi jagħti preavviż qasir u huma miżmuma responsabbli għar-riżultati tagħhom. Il-Bank wettaq passi kbar 'il quddiem permezz ta' użu ta' dawn il-ħiliet speċjalizzati u għamel progress li mingħajrhom dawn il-konsulenti kieku ma kienx ikun possibbli. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-ispejjeż f'sistemi u software jirrappreżentaw investiment fit-tul u proporzjon ta' dan l-investiment annwali li qed jagħmel il-Bank ser jiġi kkapitalizzat sabiex l-impatt fuq il-profit and loss ikun inqas mill-ispiża sħiħa tal-investiment kull sena. Irċevejna barra minn hekk, mistoqsijiet dwar l-ingaġġ ta' persuni u kumpaniji speċifiċi mal-Bank u l-possibiltà ta' konflitti ta' interess f'dan ir-rigward. Dawn mhux qed jiġu indirizzati hawnhekk minħabba raġunijiet ovvji ta' rispett ta' kunfidenzjalità. Tajjeb madankollu li nżidu li l-Bank għandu l-istrutturi kollha skont ma hu mitlub mil-liġi dwar ir-rapport ta' whistleblower, u kull rapport li jirċievi l-Bank qed jiġi investigat b'mod komprensiv minn kumitat li l-Bank waqqaf speċifikament biex jinvestiga dawn ir-rapporti. Il-Bank għandu wkoll whistleblowers policy li fost affarijiet oħra tirregola l-proċess ta' kif jista' jsir rapport ta' whistleblower u l-investigazzjonijiet ta' dawn ir-rapporti.
Irċivejna mistoqsija dwar is-salarju u l-allowance taċ-Chief Financial Officer il-ġdida tal-Bank u jekk din ġietx approvata mill-MFSA u jekk le kif preżentat riżultati finanzjarji tal-Bank. Barra minn hekk għalfejn il-Bank appuntat Chief Financial Officer li ma hijiex kwalifikata bħala Accountant.
Informazzjoni dwar salarju u benefiċċji li jingħataw lill-impjegati individwali hija ta' natura konfidenzjali li ma tistax tiġi ppubblikata hawnhekk. Kif ħabbarna fil-Company Announcement li ħareġ il-Bank fit-3 ta' Marzu 2021, il-Bank talab l-approvazzjoni tar-regolatur sabiex il-persuna tiġi appuntata Chief Financial Officer tal-Bank. Il-proċess tal-assessjar u approvazzjoni mir-regolatur normalment jieħu kemxejn fit-tul u l-bank għadu qed jistenna l-approvazzjoni taċ-Chief Financial Officer. Il-bank se joħroġ company announcement biex jinforma s-suq meta jirċievi din l-approvazzjoni. M'hemm l-ebda regola li tirrikjedi li ċ-Chief Financial Officer tal-kumpanija jrid ikun accountant kwalifikat, dment li għandu tim ta' accountants kwalifikati li jissapportjawh biex jinħadmu l-financial statements tal-kumpanija.
Irċevejna wkoll mistoqsija relatata mas-servizzi ta' korrispondenza bankarja u l-isfidi u s-suċċessi li ffaċċja l-Bank riċentement marbutin ma' dan is-servizz u r-rwoli ewlenin li kellhom ir-risk management u l-compliance f'dan ir-rigward.
Kif ħabbarna fis-sitta ta' Mejju ta' dis-sena, il-Bank għamel arranġamenti alternattivi biex jissostitwixxi lil Raiffeisen Bank International bħala correspondent bank tagħna u sabiex is-servizzi jkomplu b'mod konsistenti. Qed naħdmu wkoll u nagħmlu progress ma' sħab oħra potenzjali biex inneħħu d-dipendenza tagħna fuq kontroparti waħda. It-timijiet ta' risk u compliance kienu involuti f'kull aspett tat-tranżizzjoni minn Raiffeisen Bank International lejn l-identifikazzjoni tas-sieħba ġodda ta' correspondent banking. Irċevejna wkoll mistoqsija dwar dettalji ta' arranġamenti kummerċjali li l-bank daħal fihom għal skopijiet ta' correspondent banking. Din l-informazzjoni ovvjament ma tistax tingħata hawnhekk għax hija ta' natura kummerċjali sensittiva. Nipproċedu b'hekk biex inħabbru ir-riżultati tal-votazzjoni fuq it-tliet riżoluzzjonijiet. Kif stipulat fiċ-ċirkulari li bgħatna lill-azzjonisti fit-28 ta' April 2021, il-kumpanija organizzat din il-laqgħa ġenerali annwali b'mod virtwali, u għalhekk l-azzjonisti setgħu jipparteċipaw u jivvutaw f'din il-laqgħa billi appuntaw lili bħala ċ-Chairman tal-laqgħa bħala l-prokuratur tagħhom. L-azzjonisti kienu mogħtija l-faċilità li jindikaw fuq il-formola ta' prokura kif jiena, bħala chairman, għandi nivvota fuq kull riżoluzzjoni mressqa quddiem din il-laqgħa. Għaldaqstant, issa nistieden lis-Segretarju tal-Kumpanija sabiex tħabbar ir-riżultati tal-votazzjoni.
Ir-riżultati tal-votazzjoni fuq l-ewwel riżoluzzjoni huma dawn.

Voti li astjenew, 8,330,544 vot. Dawn il-voti jikkostitwixxu 97.08 fil-mija tal-voti rappreżentati u intitolati li jivvotaw. Fl-aħħar nett, ir-riżultati tal-votazzjoni fuq it-tielet riżoluzzjoni huma s-segwenti.

Dawn il-voti jikkostitwixxu 96.75 fil-mija tal-voti rappreżentati u intitolati li jivvutaw. Dan ir-riżultat jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artiklu 22 tal-Artikli ta' Assoċjazzjoni tal-Bank u għaldaqstant niddikjara t-tliet riżoluzzjonijiet ordinarji bħala approvati.
Nikkonkludi din il-laqgħa billi nħabbar b'hekk li r-riżoluzzjonijiet ġew kollha approvati u għaldaqstant niddikjara din il-laqgħa bħala magħluqa.